Hello, na dam cio hna maw? Ejison kan i don hna. Tuzan cu Ejison zong lap zong kan rak thla bal lo le. Lap tlawmpal ti kan van thla ta lai. Cun kan video Fawlaw le laih a kan pemi sinah lunglawmnak a bia zong kan chim. Nangmah thazaang peknak thawkin tete hin video zong khi tlawmpal tlawmpal te kan van tuah khawh. Cun tucu December thla zong a van si le December thla laksawng si ti zong nih kan van thlah le hi Age Sawh lunglawm te kan van i ton ṭhan a timi kha ka van chim duh. Sile tuzan cu Mipi sinah hrawmhnak an duhmi na sermi um maw? Cu na kan hrawmh ko cang sala. Okay.
Na timeline hna khan van share ve law nangmah la keimah timeline van share si law. Okay.
Cu kho cun Tuzaan live kan van tuahnak reason kan van chim tuah lai. Nan dam cio hna lai ti zumhnak kan ei kha an kan zohtu pakhat pahnih nan van um cang. AG show hi uh, live kha kan nupan kan tuah bal lo lai. Live te in tete hen bia van i ruah zong kha tha kan ti i. Cu khawh cun video tuah hi a caan pek in van tuah hi a har ngai. Edit ti te pawl le live in tuah hi a si khawh ahcun vukvukvuk tiin chim a si i kan palhmi pakhat pahnih te um zongah khan live in tuah hi a rianrang kan ti lai cu. Tutan ah hin Mah hihi sharing tuah ah a ṭha hnga maw, a ṭha hnga lo maw aw ti hi kai ruat tawn le asinain mah hihi kan miphun caah chim ah a ṭha ko tiah ka ruah ruangah khan tuzan caan ahhin pahnih te tuzan caan ahhin pahnih te tu sharing tuah khawh kai van zuam lai. Cucu zeidah a si ti ahcun nu le pa nih kan theih awk a herhmi le kum tling a si cangmi kan fale pawl nih theih dingmi timi a si. Le pakhatnak hi zeidah a si ti si ahcun uh, nu le motor kong a si motor kong le mah hi thei a biapi ngai a si khawh si ahcun hika hin a van zohmi zong nih khan share zong van tuah cio law a ruang cu kawlholh kan chim cun piatana timi kan ton taktak tikah khan cun a piatana dohkhah bak kha a si i dohkhah van ton taktak problem van ton taktak ah khan cun a tongmi caah khan piatana kan timi pin in khin chim ding khi a um lo a buai thlak taktakmi dirhmun khi se piatana van ton taktak cang ahcun cucaah cun a pakhatnak ah mah hi kong hi kan share hna lai mah hi hi registration a si motor registration Hihi US a ummi nih kan theih dih a herhmi a si. Nu le pa hrimhrim nih kan theih a herh. Mah hi experience ka tonmi chungin tutan ahhin US ram ah thil piatnak kan tonmi chungin pahnih van share kan duh hna. Hihi hi a cheukhat nih zeidah a si timi kan thei lo. Motor kan cawk i Motor kan cawk khawh le cangka tein Sayosartan paper a tampi. Cu chung lakah a biapi bikmi cu hi registration hi a si. Hi registration nih a langhtermi cu motor na ngeihmi kha nangmah na motor a si timi proofnak a si. Midang nih an fir zongah hihi na piah khawh hna a si ah khan cun nangmah na motor ti langhter khawhnak a si. Driver license cu Driver license kan neih tikah cun zei bantuk zei bantuk motor paoh kan mawngh khawh. Zeidah piatana a si ti si ahcun mah hihi problem piatana hi bantuk kan share tikah khan zeidah a si ti si ahcun neihniam in khan experience kan tonmi kha a si caah khan neihniam kong in khan ka van chim lai. Mipi nih theih awk a ṭha ka ti ruangah sian kan kai lio ah ka rak chim tawnmi cu kan teacher, kan dean, pa nih hin experience an kan chimh le student pakhat pa nih mah na chimmi cu nangmah na tonmi kong pei nangmah kong pei na chim ko cu a ti a rak ti. Kan teacher pa nih a rak timi cu aw midang kong keimah kong ka chim lo ah midang kong maw ka chim lai keimah nih ka tonmi experience kha kan sharemi hna seh ti i cu bantukin tuzan caan ah mah hi kong hi kan share hna lai a pakhatnak bik ah Mawṭaw a neimi nih mah hihi registration a si timi kha nan theih hau. Mah te kha mawṭaw nan mawṭaw glove bak ah nan chiah lai. Zeiruang ah dah tu zan caan ah mah hihi ka chim ti a si ahcun a luan ciami caan ah Hi kong he pehpar in experience pakhat kan van share duhmi hna cu piatana a tongmi caah zeitluk in dah a piatana timi mu. Voikhat cu state dangin Indiana ah mino kum tling a si cangmi an fale kum tling a si cangmi kha puai an rak zawh. Puai an rak zawh i mawṭaw kha An nu le an pa ta mawṭaw kha an i mawngh. An i mawngh i cu tikah Indiana ah thil poipang an tong sual. Thil poipang an tong i ralkap eh, palik nih an tlaih hna. Palik nih an tlaih hna tikah zeidah cang ti si ahcun an mawṭaw kha an mawṭaw kha an ṭhawpiak cang hna. An ṭhawpiak hna tikah kha pawl nih khan khoika ah dah kan mawṭaw a um ti zong an thei ti lo. Cu tikah khan ka hlethlai piak hna le mawṭaw a umnak an ṭhawnnak kha ka theih. Ka theih tikah ka va kal i kha mawṭaw a mawngtu pate he khan kan va kal i kan va lak lai kan ti tikah khan cun registration hi a hau cang hi my registration hi a hau kha tikah motor chungah registration a um maw ti men check tikah a um ti lo khan kan license ang kan hal license ang kan hal tikah license kan piah tikah khan cun kan driver license kan piah tikah khan Lai ruahnak ah cun ṭasinh, nek ṭasinh khua kan van ruah deuh sual lo a si ahcun license zong an kha motor kha lak khawh a si men lai ti zong khan kan ruah khawh men. Nain license kha cu kan chim bantukin kan motor a si le si lo kha a langhtermi a si lo. Motor a mawng kho timi hmelchunhnak license menmen kha a si. Kha tikah kha motor kha an ṭhaw i hmunhmun khat ah an chiah tikah khan cun a neitu nih rak hlam kha a hau cang. A neitu nih a rak hlam tik ahcun zeidah si ti si ahcun hi registration le kan license i kan min le kan date of birth le kha bantuk pawl kha ai keih maw timi kha check a si cang. Cu tikah License cu nei hmanh hna u si law kan registration he khan ai keih lo a si ah khan cun na motor a si lo ti khawh kha a si. Khata khan motor kha miphun dang zong nih fir khawh kha a si. Cucaah cun anmah lei ṭuanvo ngeitu zong nih an ralrinmi cu hi motor hi a ngeitu taktak ta a si maw ti hngalhnak ding caah cun kan license le hi registration hi Hi ah motor a body a zir a malet ti te pawl a color ti te pawl kha kha kan license he khan an zoh chih tikah aw a dik a si ahcun mah hihi na motor a si tiah kan lak khawh a si. Ka van chim duhmi cu kha bantuk kha a ruat lo a hngalmi zong kan um ko lai. Sihmanhsehlaw US ram ah a hngal lomi zong kan um kho cu khawh cun pakhat a simi cu pa le daithlangmi zong kan um kho hringtu pa le mu daithlangmi zong kan um kho a daithlangmi nih kan nupi le kha mawtaw an mawngh tikah mah hihi registration a si hi timi kha kan theihter hna hau pakhat mawtaw club bak chungah khan mah hihi chiah bak ding cun kan fale nih state dangdang ah kumtling kan fale zong nih kan mawtaw kha puai zawhnak ah maw an hman i an i mawngh sual tik zongah kha hi registration hi a chungah a um maw timi kha ṭha tein theih hau cucaah cun kha kha tuak len hau loin motor na cawk le registration na tuah le cangka tein hika hin na motor i a hnu le i a number 2024 a si ahcun 2024 year timi a plate i kan benh mi te kha um i kha paper te kha registration ti cu a si i khate kha club bok ah khan chia ko kha khan a chiah si ah khan cun zeihman buai ding um ti lo khoi ka dah ka chiah hnga timi kha club bok ah khan kan chiah peng ko si ah khan cun kan lung a vai vuan ti lai lo cu ca cun ma kha kha club bok ah chiah ding kha kha kan chiah si ah cun na fa le na fa ka fa state dang ah kum a tling mi pui an zawh tik zong ah pakhat khat an cang kho Kha tikah state dangpi zongah khan na motor kha an ṭhaw khawh. Kha bantuk tikah piatana a um lo nakhnga ding caah mah hi ka timi a si. Cucaah cun zeitluk in dah piatana ti si ahcun kha piatana a tongmi nih khan ka van hal hna tikah registration Kha nan motor chung a um maw ka ti tikah a um ko rua ti paper tampi ko le an ti le zeite khi dah registration a si timi an hngal ti lo pakhat kha na motor kha motor kha an ṭhawnnak ah khan an van check tikah a um ti lo cu tikah kha inn ah inn ah rak kawl tuah ka ti tikah registration cu zei bantuk te khi dah a si sat timi kha a nu nih khan a fiang ti lo le khakhakha anu lawng si lo a pa zong nih khan cutluk in khan a fiang lo ma khakha registration he zei set te kha dah zei bantuk paper set te dah si timi ka rak fiang ti lo kha tikah khan a kawl awk zong khan hngal lo i mah ta cun state dangin kha anu kha indiana ah a rak ra kha bantuk kha ka van chim duhmi cu piatana kan van ton tak tik ahcun zeitluk in dah apiatana ti si ahcun kha innchungkhar khuasa ciomi kan si rian a ṭuanmi kan si cu tik ah kha bantuk fale nih piatana van ton chin chap nu le nih rian van off a hau chin chap pasal le nih mo rian van off a hau chin chap a kar lakah khan kha innchungkhar ah kha kar lakah khan buainak kha a van tam tuk cang kha bantuk khan a se cu tikah a nu a rak ra a rak ra i a ṭhawnnak ah khan kan va kal. kan va kal tik zongah khan hi registration kha uh, ai rak put ti lo, a hngal ti lo tikah khan a neitu a si ko, driver license zong amah tate ai ken ko na tein motor kan la kho ti lo. kan lak khawh lo tikah khan uh, a karlak ah khan bia elnak tete pawl zong kha a um laimi cu kan hngalh lo tikah zeidah si ti si ahcun kanmah nih kan hngalh lomi kan chambaunak cungah khan kanmah tu kha phunzai thin thin tawi thin han ti bantuk zong kha kan hmang kanmah nih nawl ei zeidah thil hi a sining tak a si timi kan hngalh fian lo tikah khan cucaah cun mah hihi kan van share duhmi hna a si kha tikah zeidah si ti si ahcun state dang lei i an umnak BMV kha khaka zawn ah khan uh, an pa kha uh, va kal law khaka zawn ah khan copy va print tar hna ka te kha tikah khan copy kha a va print cuka kalak hman ahcun kan i chawnh biak mi le zeilo ka phone tlaih thul tlaih lo thul ti na si i a caan ni le zan lei a si cang a thaizing le an nu nih khan cun van rat i motor kha lak i gear kha i timh colhmi kha sa cu mu rian he kha hi a si tikah kha te an pa kha le phone kan i chawn tikah khan vukvak tin kan duh ning khan thil a kal thiam lo hika indiana state ah hin te va print awk a ṭha hnga maw timi zong kha local BMV zong ah khan chikkhat ka va kal ta ka va kalpi le a ngah lo an mah state theng meng te ah khan va print kha haumi kha si kha bantuk a si tikah vanṭhat ah kan i chawn kho ṭhan em pa he khan BMV zong ah cun nazi uh, zung khar hlan te ah va kal e uh, an rak phrinhpiak. An rak phrinhpiak tikah kawpi a si ca khan kawpi kha fangthum fangli te dih rua dah ka ti. Mah kha kha si. Kha kawpi kha an kan rak kuat i hmanthlak in kha te ah khan ṭhaw-nak le khan kan va kal ṭhan. Kan va kal ṭhan i kha te ah khan hmanthlak te tu aw mah kha kha hika han ka print i cuticun kan va kal i kan va piah i cuticun motor kha kan lak khawh. Ka van chim duhmi cu piatana buaibainak kan ton taktak tikah khan cun a buaithlak taktak khi a si. Kha tikah fale cu zeihmanh an hngal rih lo. Kha bantuk cungah khan thil kan hngalh lo tikah buaibainak a van tlun tikah khan a herh lomi le herh lomi in kan thinhung. Nu le va karlak zongah khan i siknak zong kha a van chuak, fale zong kha mawhchiat thulh. Kha bantuk khan vei thinhunnak le buaibainak kha a karh chin kan ti lai cu buaibainak a van chuah tikah khan cun cucah cun thil hi kan hngalh a hau le a fawinak bik in cun hi bantuk hi US ram ah van chim van duhmi cu kan fa le kum tling tampi an um cang mawṭaw a mawng khomi tampi an um Anmah nih mawṭaw an i neih rih lo zongah mawṭaw a mawngmi an um. Nu le pa mawṭaw ai hlan in kha state dang ah puai zoh ka duh ve, paih te pawl zong zoh ka duh ve ti bantuk maw a phunphun reason tampi ruangah mino le a si ahcun gospel uh, conference um ruangah maw ti bantuk zongah a phunphun fale kha Nu le pa mawṭaw mongh in a chuakmi an um. Cu tikah nu le pa nih nan daithlan a sul i nan daithlan sual a si i hi registration hi nan mawṭaw chungah nan chiah lo bak a si ah khan cun kha mawṭaw van lak ding ah khan inn hna ah nan i chiah sual i nan mawṭaw kha state dang ah an ṭhaw a si ah khan cun nanmah bak kha kha an ṭhawnnak state ah khan nan rak rat hau cang. Cucaah cun rat hau lo tein hi registration te nan motor chung te khan chia ko u. Nan chia a si ah khan cun uh, motor a mawngtu kha nan fale an si zongah maka kha driver license an neih ko ah khan cun cun state hi ka i a ummi ta chun ah keimah ka si ah cun keimah kha uh, referent bantuk in khan keimah zong kha laisan a neimi ka si hau kha va laknak ding caah khan khata khan minung pahnih nih kan va kal lai i laisan te kha kan va piah lai i kan pahnih in khata khan khua i a ummi nu le pa kha van rat hau lo in khan buaibainak zeihmanh um lo te khan piatana kan tonmi kha piatana pakhat pahnih pathum i chap lo te khan vak tiin khan va lak khawh kha a si. Le tutan ah mah te hi ka van chim duhmi cu pa le nih hringtu pa le kha innchungkhar a lu kan si ruangah zeipaoh a tuaktan deuhmi kan si ruangah motor kan cawk tikah mah te hi na nupi kha registration card a si hih timi na theihter lai. Club bok ah a um timi zong na theihter lai. A mawṭaw zong a siah na mawṭaw zong a siah cun nan fale zong kha mawṭaw nan cawkpiak hna a si ahkhan cun mah hi registration te hi hika hin club bok ah kan chiah hih. Hihi hi mawṭaw state dang khual na tlawn tik sual zong ah pakhatkhat a si sual si ahcun na mawṭaw na ṭhawpiak sual a si ahcun kha club bok te a um timi kha na theih lai. Ti bantuk te kha remind kan pek hna hau. A ruang cu uh, Laimi Laimi cu uh, motor zong a mawng bal lomi dirhmun in vuk ti ah ram thumnak kan peh tikah khan thil kan hngalhmi kha zeimaw zat cu a um ko na tein a chung thil taktak kan theih lomi kha US ram ah a tampi. Cu ruangah cun hi thil te hi uh, hika hin nan rak theih cio ding ah khan ka siaherh i mah cucu hi registration kong he hin van share kan duh hna a theimi kha nan tampi ko lai a thei lomi nih khat kan um kho pasal le zong nih nupi le kha daithlang in hi hi chim awk a hngal lomi zong kan um kho cucaah cun video a ngaimi nih cun mah hi Siaherhnak he khin share zong khi tuah u law kan miphunpi nih mah hi kong hi kan theih a biapi. Culo cun piahtana kan ton tikah a fak tuk timi te kha a pakhatnak ah van chim ka duh. Cuka ahcun a pahnihnak hi a biapi tukmi si. A pahnihnak ah hin tutan ah van hrawmh kan duhmi hna cu Laimi nih kan theih tuk lomi zei thil dah kan ton ti si ahcun Laimi nih hin paruk pasarih hrawng nih cun kan tonmi ka theih, milu ka theihmi hna hi cu, cu thil an tonmi cu zeidah si ti si ahcun ral palik US ram ah a mak ngaimi cu palik nih hin zeitindah thil an tuah ti si ahcun Civil mipi pawl hi miṭha an si maw? Zei bantuk lungput dah an ngeih? Kum tlinglo, kum tlinglo ngakchia tete hna zong, kum tlinglo nu tete hna zong vihelhhum duhnak thinlung an nei maw? Ti bantuk tete kha mi thinlung kha an kawl. Cu bantuk in thil an tuah tikah zeidah a si ti si ahcun cacawn ni hnih ni le nilen ni ah hin a tam deuh cu khi ah khin nan phone ah hin text message zong in an i kuat hna lai mah khakha scam scam zong ah kan ruah i or scam a si va ti ko sih atu lio cu phone call zong a tampi text message zong a tampi kan theih lomi keimah zong hi text message an ka rak kuat lengmang na dam maw hei ti bantuk kan i hmuh lonak a sau e ti bantuk longtime no see hei ti bantuk restaurant ah kal tu usih ca ti bantuk kha bantuk kha text message ah a rak lut lengmang le kha bantuk kha zei caan te ah dah a si ti si ahcun ninhnih ni le nilin ni ah khan a si tawn le kha text message kha zeidah a si hna timi kha ka rak ruat theo tawn ve mi a si le kha kha kha ka let bal hna lo kei cu kha bantuk kha kan lih sual hna i Kha bantuk kha kan van lih sual hna i kan bia a thawt deuh a si ahcun kha bantuk te kha lampial sual a fawi temi a si. Kha bantuk in khan Laimi paruk pasarih ka theihmi hna nih zeidah thil an ton ti si ahcun kha bantuk ṭhek message tete kha an, an ton. An ton tikah kha kha ca an leh hna. Ca an leh hna le kha te khan cuka ahcun i tong u sih ca, hotel ah i tong u sih ca ti bantuk in an ti hna i kha te ah khan Rak kal ah an ti hna. A cheukhat nih khan cun a zuang vak a ti deuhmi nih khan cun tlangval thinlung a nei deuhmi nih khan cun zeidah si ti si ahcun khakha va lak dingah khan an kal. An kal i kha tikah zeidah a cang ti si ahcun an va lak hna tikah khan kha cuka cun ka kalpi an ti. Cuka cun an kalpi hna i kha tikah lam tan ṭem zongah khan a cuka hmun dang leh cun ka kalpi ṭhan tin khan ekdares cheng te pawl hna zong kha an tuah le kha bantuk ah khan a dih ka a simi cu keimah cu vi hmanthlak te pawl zong in khan ai kuammi khan um video tawi tete ti bantuk zong in ai kuami an um i Kha cuka cun hoṭol ah na kalpi duh maw ti bantuk asinain kei cu kum tling lo ka si ti bantuk te an ti. Kha bantuk zawn tiah khan appoint kha theih colh kha haumi si. Annih nih cun fiang bang fiang lo bang bantuk tein an chim an ṭial ko na tein maka kha case caah kum tling lo ka si timi kha a rak biapi tuk. Kha bantuk kha Laimi nih zei khuaruat loin kum tling le tling lo kha zei khuaruat loin kha bantuk kha kan va fuh sual hna a si ah khan cun A va fuhmi an um. Kha bantuk khan news zong ah khan aa tlaihmi tete zong kha kan Laimi tete an um. Miphun dang zong tampi an um. Kha bantuk khan nihnih ni, nithum ni ti bantuk ah an tlaihmi hna kha voivoi khat lakah, voivoi khat ah an tlaihmi hna kha minung pahra, hleinga, kullanga ti bantuk hna zong khan state pakhat chung ti bantuk hna zong ah khan an tlaih hna. An tlaih hna i kha kha kha zeidah a fawi lomi thil a si ti si ahcun Laimi nih kha thil kha zeitindah kan ton timi kha kan thei lo tampi nih. Cucaah cun kha bantuk ṭhek message in an i kuat hna i cuka cun rak ka la tuah ti bantuk. Cuka hotel ah kal tuah usih, restaurant ah kal tuah usih ti bantuk an timi hna kan um a si ahcun kha bantuk ṭhek message kha lungwah lungwah replies kan tuah hna lai lo. Kha bantuk kha na tuah i na kal i na kal cicet i na kal cicet si ah khan cun motor cungah nan ṭhu lai. Tlangval kan si ah, patung kan si ah, marang muidawh pawngte kan ṭhut a si ah khan cun kan kut kan ke kan zo khawh khatkhat si. Cun khatkhat kha kan kalpi phot cang hna si cun case kan nei colh cang. Case kan nei colh cang i kha tikah zeidah an tuah ti si cun mah khakha direct in palik umnak ah khan an kalpi colh hna. Palik umnak address kan address cheng ka duh cu ka hmun le cun ka kal lai an ti i khat takhan hmun dang ah an kalpi hna. Hmun dang ah an kalpi hna tikah kha hmun dang kan kal duh an rak timi kha palik an umnak ah khan rak si diam. Kha tikah palik nih direct in an tlaih colh hna. An tlaih colh hna i kha tikah thonginn ah an chiah cang hna kha. Thonginn ah an chiah hna tikah thonginn ah An va phak tikah khan Petana cu thonginn va tlenh a hau. A tangka a thong thong in a dih cang. Cu pinah kha case kha thianter a hau. Kha case thianternak ding caah khan lawyer hlan a hau. Lawyer hlannak ding caah tangka thonghra thong kul a dih ṭhan cang. Kha bantuk thil kha a si. Cucaah cun US ram ah hin khua kan sak tikah ahopaoh kan theih lomi a tam tuk a tam tuk tikah hin ka dam ko ti iPad rian ka ṭuan ko ti iPad zong in innpa chakthlang u le nau kan herh hna lo keimah tein US ram ah cun khua ka sa kho ve rian ka ṭuan ve ti in khan Laimi tampi nih cun a ruatmi kan tampi khatakhan a rak si lo. US ram ah hin ruah lopi in thil piatana kan tong kho. Kha bantuk caan ah kanmah tein kha bantuk case chung i kan tlak taktak tikah khan cun kanmah ten kan i chanchuah khawhnak a lam khi US ram ah a um lo. Cu tikah innchungkhar hawi le kom uh, relative kha kha kha chanchuah tu ah kan herh hna. Kha bantuk thil kha a si. Cucaah cun kha bantuk thil kan ton tikah khan lungretheih lawng si loin credit, dignity kan kung teih kha a tlak lawng si loin khan chaw le va lei zawn khan tam tuk te a dih. Kha case kha thlauternak ding caah khan lawyer hlan in case kha ṭasit hnu ṭasit appointment kal in va phi chin a hau. kha case kha phisin khawh thai lo si ah khan cun lawyer hlan lo in phisin khawh thai lo si ah khan cun mah ka hmai lei ah case kha ti nung mi thil zong ah khan ai chuah cun US ram ah cun kan record kha a um peng cucah cun kha bantuk news ah an tlaih mi hna khi kan zoh hna tikah an case ke pathum pali ai thuat mi pawl zong an um e kha bantuk new ah khan an case nei mi tete zong kha an langh mi hna ke hmuh khawh an se khata khan kan record kha um cuca cun kha kan record kha US ram ah cun hloh thlau thlau a hau US ram kan phak ka te hi kan case a thiang tuk le kan nun thiam lo lam uh, lamping ah kan kal sual mo motor kan mong si cun accident tu la tu kan ton asi a cun kan insurance tong la cheng te fa na kai le motor kan cawk ka te i kan insurance man a tlawm lio te kha kan ngai kha bantuk in khan US ram kan phak ka te he kan case a thian liu te in hin a hram ma thok ten thil he duhsah duhsah ten thil he ningcang ten kan tu a hau e lamding lamding kan tu a hau lamding kan zul a hau chalo si cun piatana kan ton taktak asia cun i cawi cawk lo i liam cawk lo le phi sin khawh cawk lo in hin US ram ah hin kan hmaika ah kan hmuh khawh lomi piatana issue a tam tuk i ralrin ding a tam tuk. Democracy ram a si, a zalongmi a sana tein zei kan ti lai, phung tangah a ummi kan si. Phung kan buar a si ahcun thonginn ah a tla ding kha kan si thong in in court ah a kai dingmi kha kan si zalongnak hmun a si ko na tein khapawl vialte kha amah le sining tein biaceih a si dih ṭhan kan sual rup in kan palh rup in khatakhan thil a si ca hen US ram kan nunnak an i ralrin taktak kan hau le mah cu vei Nu le pa, hringtu nu le pa kan si zong ah fa nei ciami kan si zong kan i ralrin hau. Tlangval tete an si zong an i ralrin hau. Kha bantuk kha nu le pa zong nih na fa kha kum hlei riat cung mawṭaw a mawngmi a si cang a si ah khan cun phone zong biatak tein a dekmi a si cun a phone zong ah zei bantuk ṭhekme seh dah a um kan chekpiak a hau. Le motor a monghnak a umkalnak na te zongah zeibantuk dah thil a tuah timi kha check a hau. Atu ahhin cun ka chim lai lo motor hi hika kan phone in hin kan nupi le sia kan fa le an sia nikhat chung kan kalnak vialte zong hi nai zipai in khoika zawn khoika zawn dah a kal timi hi hi kan phone in hin tracking tu in zoh khawh dih a si. Kha bantuk kha nupi le va karlak ah piatana a simi cung zongah fale trekking tuahnak zong a si ah kha bantuk vialte kha phone in a tlaih si ahkhan cun trekking tuah khawh dih, zoh khawh dih an hnulei in phone in dawi khawh dih si. Kha bantuk kha hlan lio ah palik pawl nih hlu wachet inmi an rak dawinak hna kha a si i sihmanhsehlaw nihin ni caan ahcun hi cellphone smartphone ah hin kanmah cio zong nih a zohzia a thiammi hrangah khan cun kha kha kha trekking tuah in zoh khawh dih a si. An kalnak lam vialte hi tihin hmuh khawh dih a si. Kha bantuk kha. Mah khakha a si i cucaah cun tuzaan caan ah kan van share duhmi hna cu siaherhnak he US ram ah khua kan sa cang. Cu tikah nu le pa nih kan theih dingmi a pakhatnak ah Registration card te hi kan motor chungah ka lawmh bok ah chia hna usih. Na fa chimh na philh zongah pakhat khat state dang i khual a tlawn i piatana a ton sual a si ahcun khate kha an ṭhola le zeihmanh kha piatana pakhat in i chap ti loin i phi, phi chin khawh a si. Fawite cu lo si ahcun nangmah hrimhrim kha state dang bak in na rak rat ṭhan. Na rak rat ve le uh, khata khan rian off in lungsivang in uh, piatana pahnih pathum i ṭhat in thil a chuak kho. Cucaah cun pasal le nih nupi le kha chimh hmasat ding my registration card a si timi fale zong chimh ding pakhatnak a pahnihnak ah kan fale kan si ah kanmah cio kan si ah uh, hringtu nu le pa uh, kan kan si ah a fawinak cun pa deuh kan ti lai cu US ram dirhmun in kan chim a si ahcun cucaah cun kha bantuk dirhmun ah kan ralring lai. Atu lio cu a scam a tam tuk. Cu, cucaah cun text message in an i kuatmi hna kha zei bantuk ca dah a si, na theih lomi a si ahkhan cun leh lo te khan um ko. Va theih duh tuk, theih duh tuk lung in khin reply le zeimaw te pawl zong kha va tuah duh hlah. Khatiin step car na hlan sual a si ahkhan cun a dang suai sawng hmuh dangdang a van rat si ahcun na theih lo sual si cun mah ka kha kar hlang na pet kho boundary na pe sual chi chet asia khan chun na cha pia tana tuk lai lungpanga na tla hmm. cu cha chun text message he scam asami po nan thei lo mi po cha afoi nak chun le lo te kha izuam ko na izuam ko usi timi de kha man som kan du na kha ban tuk te step nan lak sual sia chun kha nungak te ni khan kum tling lo ka se ti lai mo kha ban to nu ni khan palik sina khan direct in hotel ka kalpi an timi kha restaurant ah rawl kan ei tuah lai an timi kha khaka khan kalpi lo in palik lei an kalpi lai i kha te ah khan cun zeihmanh na phi sin kho ti lai lo zei ruangah kha palik pawl nih khan rap an chiahmi hrimhrim a si le hi nu te hi kum tling lo a si ko na te in cun pei na lak cu kum tling lo a si ti na theih ko na te in cun pei na kalpi hnik cu timi ka a si cang le kha Mawṭaw chungah khan pa a tawnghtham a sau deuhmi nih khan cun kha bantuk tete zongah khan an kut zong a sau deuh kho cang, palik umnak hmun phak hlanah khan. Kha bantuk khan a si. Ruah lopi in palik umnak hmunhma an phak cun vuk tiin lau i zeidah ka cang ti hngalh loin thil kha kan tong kho. Cu bantuk thil cu US ram ah hin Laimi nih pasarih paruk pasarih nih kan tong cang. Sihmanhsehlaw khaan tonmi kha zeiti set in dah an ton timi kha cu hlan ah kan rak thei kho lo. Cun uh, kha bantuk pawl zong nih khan sharing zong kha an kan tuah kho lo, an kan tuah duh fawn lo. Mah kha kha a si tikah ai thupmi thil bantuk ah a cang. A tongmi pakhat pahnih nih ruah lo pin an van ton tikah vanchiat ton in an ton. Khaan tonmi kha zeidah a reason, zeidah a lam a si hnga timi kha zapi nih kan thei kho fawn lo. Khakha a si ruangah khan hmailei ah US ram khua kan sak tikah uh, fale nih maw kanmah cio zong nih maw uh, hringtu nu le pa fa nei ciami zong nih maw kha bantuk kha kan ralrin lo si ahcun kan ton khawhmi thil a si ruangah mah hihi siherhnak in kan theih cio dingah mah cucu Tuzaan caan ah kan van hrawmh duhmi hna a si. Sile maka kha uh, tuzaan ah kha pahnih te kha kan van hrawmh khawhmi hna siseh law ka hin hmailei ah a dangdang a biapimi tete zong van hrawmh khawh kan i van zuam lai herh si le video zong in herh on demand zong in herh si le live zong in live in hin van chim le van zei lo he fawi cu fawi deuh tawn na tein kan van tuah kho bal ve lo i atu hi follow kan tuah mi like an kan tuah mi kan channel tete an kan zoh tawn mi sin zongah live tein hen tete hen tuzan cha van lang to si la kum dong lai zong ase December thla zong ase e bantuk mepi nih kan theih nga ding mi te he mepi lak song cha zongah tiin knowledge sharing tu zan chana kan ban tu mi ase angai tu nan chungah kan alom sile zan tha u kan alom bye bye